Qegħdin hawn biex insaqsu l-opinjoni tan-nies dwar l-emendi l-ġodda tal-IVF li qed qegħdin isiru bħalissa f'pajjiżna. Inti taqbel magħhom? Iva.
Għax jiena għajx fl-Ingilterra l-iktar ili hawn xi sena u nofs biss. Kont ili 50 sena, jiġifieri jiġifieri ilha l-awdjat hemmhekk xi 30 sena, 40 sena. Hawnhekk about time they do it, isn't it? Naħseb li għal ċertu punt

li jista' jew jintuża mill-koppja stess u jekk ma jintużax jingħata l-adozzjoni. Inti taqbel magħha di?
Iktar naqbel li li ġifieri l-friża tmur fil-mara. Fl-omm? Fl-omm. li trid it-tfal. Mhux tiffriża ruħha waħedha. Di, dik li naqbel l-iktar. And I'm not sure, actually, when it comes to that. It's quite a... A dilemma. Uh-huh.
U dwar is-single mother u s-single fathers li wkoll iridu jsiru. Dik ma tantx naqbel magħha, pereżempju bħal żewġ irġiel jew żewġ nisa. Għax l-Ingilterra kelli kelli żewġ nisa li kellhom erba' tfal, mhux jiġifieri magħmulin bekk. U kien wieħed iswed, wieħed abjad, l-ieħor ginger, taf kif? U U kull darba jbiddlu l-partners qatt ma qalet qatet ma' waħda. Dika ma nsibiex familja jien. Familja omm u missier li ma jistgħux ikollhom. Dik li naqbel magħha.
Ma tantx naqbel fuqha. Naqbel li meta koppja ma jkunux jistgħu jkollhom tfal għax jippruvaw, u sfortunatament ma jkollhomx ma jkunx jista' jkollhom tfal. Ma naqbilx imma li single u jkollok it-tfal. Għax jista' tkun xewqa ma m'intix fit għaliha. Parent.
Yeah, definitely. Yeah.
Mm.
Yeah, I don't see why not. Yeah. yeah. I think it's good, you know, people
ma tantx naqbel magħha daqshekk għaliex skont għax jekk għandhom biżejjed flus ġifieri minħabba xogħol tagħhom u kif standard of living u hekk naħseb Nasab li jista jkunu single parents. Imma għax illum il-ġurnata mhux bil-fors irid tkun hemm żewġ ġenituri biex irabbu rabbu tfal.
Course, why not? I mean, not everyone is, uh, let's say, I mean, I'm single. Maybe I, I can't find someone the one. It doesn't mean I can't have a son or a, a daughter. I mean, it, it makes sense. it's uh, just unfair. U dwar is-surrogazzjoni, meta mara ma tistax iġġor it-tarbija fil-ġuf tagħha, eh. taqbel malek tovlav xi familjari iġġor it-tarbija għalihom?
Eh, dik li ġġor it-tarbija eh, għalihom. Ehm, għax ġieli bijaw, mhux hekk. Le, għaw Malta mhux se ssir biħlas, pereżempju, oħt Dik ma naqbilx magħha tal-bejgħ jiġifieri trid tkun għalihom stess jew jew tal-familja. Jekk ikunu tal-familja billi jtuha pereżempju l-omm ittiha lit-tifla pereżempju jew kuġina jew partner hekk, dik naqbel magħha.
Iva. Żgur, għax jekk għandek xi problemi mediċi u ma tkunx tista' iżomm it-tarbija tiegħek, għala le, tkun tista' tagħmel dal-att biex tgħin lil xi ħadd ieħor, speċjalment jekk tkun familja. What is your opinion about this? Yeah, I think it'd be quite a good idea really if it for surrogacy, yeah. Yeah.
Kieku inti tagħmilha?
Skont
Jekk ikun hemm konsent minn kulħadd u jaqblu magħha tnejn li huma

Taħseb li għandhom jingħataw xi tip ta' assessjar psikoloġiku, ta' parental skills qabel ma daw isiru ġenituri? Iva żgur eħe, għax allavolja tixtieq xorta trid ikun hemm testijiet ta' kif jekk inti

they should make sure that the person is financially stable, the person is mentally stable and everything. Just, the family is stable, because then they do become a family. Fl-età ta' 16 sena tfal mill-IVF għandhom id-dritt li jsiru jafu min huma l-ġenituri propji tagħhom bijoloġiċi. Taqbel magħha din? Iva mela, għax Jekk l-istess bħal adozzjoni, għala volja ma sa ċertu età ma tkunx tista' tgħidilhom, jiena xorta naqbel li tkun taf fejn ġej. Jiġifieri inti kieku ikun il-każ li tkun inti, Ħa tfittex min huma l-ġenituri bijoloġiċi tiegħek?
Dejjem tkun tixtieq, allavolja ommi u missieri bijoloġiċi ma nkunx naf min huma, allavolja nixtieq inkun naf. Imma xorta għandi rispett kbir għal min il-familja tiegħi tista', ngħidu hekk.